Kunaenda irudo. Mama chivhara kumeso kudai nhasi. Iwe chiregedza kubva uramba uingodedzera mai rudo mai rudo kuti chi. Andakakuudzai kuti nyaya yekukuromora zvikwereti yezvikadzoka.
Muchaita sei? Ana mwana 400 varinze. 400 muchaita sei? Muchaita sei?
Eh. Ipapa pandatoita kuti hapana anotombondiona. Ndosaka ndabva ndazviisa kuti muchava kuti. Saka chinyatsovhara shamwari. But mai rudo zvamunotanga izvi waitangirai musimba. sho ungakwerete 400 kuti uri kuda kuno uri kuda kunoshaina panhamo 400 us kunoshaina panhamo mairuva madha imimi makanatsoona mega kuti vanhu vekumusha kwedu chaiko vanoganza asi ndakazovagadzika mudishi chiona izvozvo zvimonaki rangu chaiko makandikwereta monaki rangu tadzoka taane chisecho chakabvarwa monaki rangu wakasiya uchipa hama dzako mairudo amairudo musade kupoza imusina asi ima hamuna kunzwa mbuya vangu vakazenge vachema vachema vakati Hey, handina kana pekurongedzera nhumbi mwana wangu mwana wangu mwana wangu. Saka muchanditengerere monaki rangu. Imimi ndikuti kugova monaki rangu merido rinopushwa remavhiri rakanaka zvekuti. Imimi muri wangu.
Takudzoka nechimoni chisecho chisecho chakabvaruka. Inzwai, imimi muri wangu imimi ndinokusota anytime ah. any day. Saka ndakatosarudza kuenda nemi. Chibva, tinotobva.
Eh, Ngatobva.
Kozi hey. Hey, nhasi ucha ucha ucha uchanetswa newakadze muraini. Kubereka 400 US. inini zvamunotoita ka memakutovaudza kutoti ndakamusiya vakasara vachiita zvekugona imi hamuchatovaudza imi handipo ini kutaura chokwadi kudai handipo mai rudo mari yekunhama wakakwereta wega ini handipo ini chandakaandimukona
makaenderei neni kana kunhamo kana musingazodomira chandakakwanisa kuita kumira newe kunhamo uchisvipira matishu mate ndichitambira ndichikugeza manga ndichikugeza ndiri personal assistant kunhamo ini zvekuno kuharare kwete handipo uri wega shamwari ini ndakutoenda hameno kuti uchaita sei nemari dzevanhu hameno kuti uchaita sei kukwereta 400 us yekudada nayo panhamo amerudo kana munhu usina mari hauna mari aende munozoti ana sekuru wangu ka indaifunga kuti uk yekumusha kwedu ana sekuru wangu gideon ana mainini wangu sisiria vachapindira izvokupi vakanga vatofonerwa nevanhu zvikadzi eh, mai rudo auya kuno kwane mari ari kukabva finarao yese zvino zvivindi zvenyu mai rudo munotembei tiudzeiwo vanhu vachatanga kubvunza mari dzavo muchaita sei ndo zvandati unenge wakutoti vakasara vari kumboita zvinhu ani ani indosvika ndauda kutobikira murume wangu ndicha ndakaita kukuperekedzai kunhamo thats it zvese zvamava kutaura ratoo drama amai mwana Amen. Muchava muchinokerwa muchibvunzwa mari ina handipo. Ina handipo. Ina handipo amai Rudo. Zvivindi zvenyu ndezvei kukwanisa 400 US kunopoza panhamo. Chandakagona kuita iPA kunhamo kwete pano hamunditongi.
Asi kana iwo Mwari vachinzwa vachaona kuti ndakaita hanya nerudo rwekuviga sekuru vangu. Hanya nerudo muchikwereta. Hanya nerudo muchinyepera vanhu kumusha kuti muri mbinga musiri mai Rudo.